Ну, паян ӗнтӗ эпир пушӑ уйӑхӗн ҫирӗм иккӗмӗшӗнче Раҫҫей Федерацин заслуженный художник, вӑл мӗнле хисеплӗ ӳнерҫӗ темелле Раҫҫей шайӗнче, питӗ паллӑ ӳнерҫӗ, скульптор, чӑваш патриочӗ Владимир Нагорнов патӗнче хӑнара унӑн мастерскойӗнче. Кунта ӗнтӗ вӑн кунта пурте пурӑн, пулса ҫитмен ӗҫсем е пуҫланӑ ӗҫсем, тӗлӗмелле пуян кунта лару-тӑру. Эпир ӗнтӗ яланах пуҫла пыртымарсенчен, ҫавӑнпа та кӑштах кӑна Володя каласа пар, хӑш хӑҫан ҫуралнӑ, хӑш ялта ҫуралнӑ, кӑҫтан пуҫланса кайнӑ сирӗн хушамат, кӑҫтан пулса кайнӑ тымарсем камран, асатте тата хӑш Табак татӑктарӑнӑс пӗлетӗн хӑвӑн тымарсене тархасшӑн. Ну, эпӗ хам Чемпер облаҫӗнчен ҫуралнӑ Пухтел ялӗ тетпӗр. Вӑл ял та тахҫанах унта Нагорновсем пурӑннӑ. Ну, Нагорнов хушамачӗ вӑл пӗр пин те ҫитсӗр аллӑмӗшсенчех пирӗн тымар Атте тупнӑ. Стан пырать. Вот Тимофей, пӗрремӗш ҫав Тимофейран, значит, эпир вот тымар, эпӗ ҫиччӗмӗш поколени. Вот. Ман ачасем уже саккӑрмӗш, вот, и ҫавӑн пек пырать. Вот. Эпӗ, ман хронология ҫавӑн пек, пур ҫырса хунӑ, атте тӑхӑрвун тӑваттӑра вилчӗ. Вӑл ҫамрӑк чухне тата ытса курнӑ тата ват ҫынсенчен ҫав мӗн пирки камран мӗнле вӑл хӑй ас туса илнӗ те и пире те вот ҫавӑн пек схема туса пачӗ те хӑварчӗ. Вот. А хушаматна Корнов вӑл мӗнле тухса кайнӑ? Ҫав Буинский тракт, что ли, он так был поначалу, да. Вот. И ҫӳлте, сырт ҫинче пурӑннӑ пирӗн пухтеле. Вот Нагорнов сенде, унда вот пурнаганныйса ҫӳлте пурнаганныйсене Нагорнов тенде сәмбек, на горе, на горе. И вот пирӗн хушамат пулса кайнӑ, вырӑссем как бы панӑ пек. Ҫав Нагорновсем пулса кайнӑ вот. Вот. Тата мӗн пирки каланӑ? Асла ҫӗпрен мӗн каласа паратчӗ?
Асла ҫӗпӗ пирки мӗн астӑван? Кам пулу ӑҫта ӗҫленӗ? Эпӗ астумастӑп, конечно. Вӑл, ну, ман фотоӳкерчӗк те пур вот асла тене вот вӑл патшалӑх вӑхӑтӗнче те вот мен фотоӳкерчӗк тунӑ Первая мировая война текен. Вӑл ман юлнӑ, вӑл халь те пур ҫавӑн пек фотографи. А те вӑл пирки, ну, питех нумай, нумай каламан, конечно, вӑл пирки. Вот, ну, ман ҫырса пымалла пулнӑ, вот вӑхӑтра вӗт ҫырмастӑн, халь вот пухан та, нумай ӗҫне ҫырман, пӗлместӗн. Ну, ну, схема пур ҫавӑн пек тымарсем. Каламалла.
Вот, если яла ди, кӑҫан туйса хывна ҫак ҫул ҫине тӑрассине? Ача чухне... Мӗнле ҫуралчӗ туйӑмҫам? Ача чухне эпӗ пӗр тӑваттӑмӗш класра вӗреннӗ чухне шкулта вот, и ҫавӑн пек ну, пуканесем тунӑ, ҫавӑн пек тӑмран, ну, мӗнле каламалла? Ну, ача пек она тунӑ. Профессионалочка, конечно. Кайран мана калатчӗҫ, вот сан интересно тухать тесе, тем пек япаласем. И пӗр ҫиччӗмӗш класра, наверное, пирӗн ялта, унта Чердаклы деген ял болғанда рабочий поселок. Ҫавында пір ача бұрынны ман манран кішті хасылы Вот. Вӑл скульптура енӗпе питӗ маттурччӗ. И кӗне вӑл Пенза училищине, ҫавӑнта вӑл уже вӗренме тытӑннӑ, и эп унпа паллашрӑм. Вӑл калать, сан питӗ аван тухать тесе ҫавӑн пек, давай, хатӗрлеп, сана пулӑшап ҫавӑн пек, мӗн темӑсем парап тесе. Вӑл Тӗрӗсипех ҫавӑн пек килсен каникулсене хӑваратчӗ мана ҫакӑн пек кӑнату, ҫакӑн пек темӑпа ӗҫле тесе. И нумай пӑх тет ҫавӑн пек мӗн пластика енӗпе ӑнланма. Вот телевизорпа балет унта пырать, эп все. Или фигурное катание, скульпторов питӗ вӑл пулӑшать ҫавӑн пек пластика енӗпе. Вот пӑхкалатчӗ и вӑл говорит, давай ман хыҫҫӑн ҫавӑнта пенса вӗренме кӗмелли пулать тесе вот скульптура енӗпе. И чӑнах та сакӑр мӗш класс вӗренсе тухрӑм та кайран уж тӑхӑрмӗшне каймарӑм мӗншӗн тесен вӑхӑтта уже ун пек те вӗренме пулать унта пенсия кайрӑм тӑватӑ ҫул вӗренсе тухрӑм унта скульптура енӗпе ну, питӗ вӑйлӑ паратчӗҫ унта тата Кашни тутарсем Украинӑран, Казахстанран калмӑксем те унта, ытти чӑвашсем те пурччӗ унта. И пирӗн ҫавӑн пек кашни хӑйӗн культура енӗпе кӑтартса паратчӗҫ ҫавӑн пек мӗн. И кашни хӑйсем писательсем енӗпе, поэтсем унта, художниксене, ну, каласа паратчӗҫ. Эпир ҫавӑнпа эпӗ те чӑвашсем пирки интереслеме тытӑнтӑм. Вот пӑхкаларӑм ун чухне вот хама эпӗ уҫрӑм Анатолий Метов унта вот мӗн питӗ интереслӗ художник эп вӗсене кӑтартап кӑтартап та эп калап вот пирӗнте пур тесе ҫавӑн пек интересленсем ҫынсем вот и он хыҫҫӑн уже училище пӗтернӗ хыҫҫӑн малтан маларах пӗр ҫул маларах Эпӗ кунта Шупашкара специально ну кунта пурӑнас тесе, кунта ӗҫлес тесе чӑваш халӑхшӑн кӑштах может пулӑшу та манран та пулать тесе шыраса тупрӑм Ксенофонтова. Олег Иванович Ксенофонтов питӗ мӗн вӑйлӑ скульптор кунта Мускав вӗтернӗ хыҫҫӑн таврӑннӑ чӑваш Юрий Ксенофонтов. Юрий Иванович.
Юрий Иванович Ксенов.
Олег Юрий Иванович. А, Юрий Иванович Ксенов, он Двалекун шел. Шелле. Шелле.
Вот.
Валда скульптор халӗ Мускавра пурӑнать. Вот. И манӑн ман педагог унта Кошелев. Эпӗ дипломный ӗҫне илтӗм те эскиз турӑм. эскиз. Чӑваш ташши, чувашский танец. Вӑл калать, мӗн паллӑ пек тет, мана тет, паллӑ тет, стадр курнӑ тет, эс кам пулан от наципе, я калап чуваш. А вот курап та чувашын мене тет, тумезем. Эп пӗлеп тет Ксенофонтова Юрий Ивановича.

помощник тенкӗ. Вот пулӑшакансем. Кайран вӑл питӗ мана калатчӗ, ҫавӑн пек мен сана вӗренмелле, Мускава каймалла, Суриковскине каймалла тесе. Творческий дачӑсене пӗрле пӗр-икӗ хут э, эп унпа пӗрле пултӑм. Переславль Залескинче унта скульпторсем э, дачи пур. Унта пухӑнса икӗ уйӑх хушши ӗҫлеҫҫӗ. И ҫавӑнта питӗ пулӑшать вӑл япала. И мана Лири те калатчӗҫ унта. Сана вӗренмелле, сан вӗсех пур ҫавӑн пек мӗн потенциал творческий и профессиональный уровень уже пур. Вӗренмелле ҫавӑнта каймалла. Вот, ну, Юрий Иванович пӗлетӗр, ҫитмӗл саккӑрмӗшӗнче вӑл Пӗр пин тӑххӑр ҫитмӗлте кӑрмӑшӗнче те апрельлӗхӗнче май праздник умӗн вӑл вилчӗ. И мана уже эп ӑста каяс. Вот Юрий Иванович вилчӗ те уже самый сивых ҫын маншӑн. Эпӗ малтан Чӗмпӗре карӑм тата кӑштах ну унта ӗҫлерӗм. Мовлиханов панчӗ, ун Ксенофонтовӑн юлташӗ скульптор. Кӑштах пӗр-икӗ уйӑхна икӗ кайран вӗренме кӗме карӑм. Ну, сразу унта кайрӑм та экзаменсене аванах патӑм унта мӗн экзаменсене. И вӗренме тытӑнтӑм. Унта ултӑ ҫул хушши вӗренсе питӗ вӑйлӑ скульпторсем унта Михаил Васильевич Михаил Васильевич, нет, Михаил Иванович, вӑл мӗн, Бабурин Пирӗн профессор питӗ нумай пачӗ, конечно, скульптура енӗпе ӑнланма. Скульптура мӗн вӑл скульптура, мӗн вӑл пластика унта, портретсем, композицисем вӑйлӑччӗ вӑл. Вот и вот ултӑ ҫул хушши вӗренсе тухрӑм та и кунта татах Чӑваш Республикине таврӑнса килтӗм.

Вот, Володя, тӗлӗнмелле япала. Пирӗн те хӑй вӑхӑтӗнче Никита Сергеевич Хрущев пинне тӑкӑча сакран ҫулта совет халӑхӗ коммунизмра пурӑнма пулать тесе каланӑ. Сакӑрӑн ҫулта коммунизм пулать пулсан, а коммунизмра пулмалла пулни пӗр халӑх, ҫалать-ха, пӗр чӗлхе, пӗр халӑх. Вӑл ӗнтӗ паллах пулмалла пулнӑ вырӑс чӗлхи. А вот эп кама пӗлетӗп чӑвашсенчен? Вот Ксена Фонтова, Немцев, эсӗ, Зотиков, Олег Сенафонтов, Митов, пурте чӑваш тематикипесӗр. Вӗт перспектива пулман-ҫке шутласан. А мен туртнӑ сире. Мӗне пулаҫанта кӗнесӗр. Кштан вот ҫав. Кашни халӑх, и чӑвашсем те хӑйӗн культурипе, лири-историйӗпе. Вӗт вӑл уникальный мӗнле кӑмӑл. Вӑл ун пек уже, кун пекех чӑвашсем пек уже урӑх ҫын. Ҫукка. Ҫукка, урӑх хал. Кашни халӑх вӑл хӑйӗн енӗпе. И мӗншӗн эпир вот ҫавӑн пек мӗн историне, хамӑр культурине пӑрахмалла мар, эпир ӗҫлемелле ҫав енӗпе, хӑвармалла. Тата ҫӗр ҫул иртет, икҫӗр ҫул иртет. Может быть, кайран вӑл действительно вӑл ҫак цивилизацие пӗтерме пултарать постепенно. Эпир халӗ Хотя бы кашни художникӑн пек кӑштах хӑварсан, музейсем те унта пулать, например, скульптурмен хамӑрӑн ӗҫсем. Вӑл вӗт кайран наследие юлать. Тӗрӗссипе каласан, вот ҫавӑн пек вӑл.
Сана вӑл пӗчӗкрех килнӗ ҫав туйӑм или сана ҫак мӗнсем каларӗҫ, хӑна вӗрентекенсенчен килчӗ вӑл? Вӑл училищӗра вӗреннӗ чухне вот эп калатпӑр те унта пирӗн питӗ интернациональна ҫавӑн мӗн группӑсем Унта калмӑксем, тутар, нимӗҫ, чӑваш, унта Украинӑран, ытти халӑхсем Дагестанран пирӗн вӗренетчӗҫ Пензӑра. И эп калап, вот ҫавӑнта, наверное, атмосфера, атмосфера. Ҫавӑнта ман пухӑнса пухӑнса пынӑ. Вот.
Аван. Мана уйрӑмах кӑмӑллӑ мӗншӗн тесен Ксенофонтов Юрий Вач манӑн те вӑл кукка пулать тесен те юрать. Унӑн амӑшӗпе ман асаннесем пӗр тӑван. Вот эпир вӗсемпе питӗ кӑмӑллӑ ун патне пулса курнӑ. Вот халь э, чӑваш пирки. Вот санӑн те пӗтӗм пурпӗрех пӗтӗм сан творчествӑн те ҫур ытла те тулли те вӑл пӗтӗмпех чӑвашлӑхпа ҫыхӑнса тӑнӑ. Вот Шупашкарта та эсӗ калӑпӑр Тен, нумай калаҫ пӗртен-пӗр чӑваш палӑкӗ теҫҫӗ ӗнтӗ ҫак анне пирки. Вот эс ҫак тунӑ чухне мӗнле ҫуралчӗ ҫав сан шухӑш, мӗнле сӑнара эс хутӑн. Кӑшкӑна мӗншӗн тесен вӑл палӑк пирки нумай тӗрлӗрен калаҫаҫҫӗ. Вот нумай тӗрлӗрен. Кам сӑнне илнӗ унта? Вӑл мӗнле Мӗнле ҫуралнӑ, вот пӗтӗмпех ҫакна тӗплӗнрех тархасшӑн. Ҫак палӑк вӑл, монумент матери, аннене вот лартни, вӑл, конечно, вот мӗнле каламаллар, вӑл питӗ пысӑк символический была. Вӑл Николай Васильевич хӑйӗн вот вӑл шухӑшласа илнӗ, что ҫакӑн пек палӑк пулмалла тесе Шупашкарта. Вӑл вӗт чӑваш символли символ пулать. Вӑл Аннен игна мар, аннен амӑшне даже. Вот ҫавӑн пек асламӑшне. Вот ҫавӑн пек вӑл родоначальница, да? Йӑхтымарӗсем.
Йӑхтымарӗ.
Вӑл чӑвашӑн вӑл пур ҫавӑн пек. Эпир вот действительно ҫут ҫанталӑкра этой бір пурӑнап пыр. И пирӗн сывах пур ҫавӑн пек мен вырӑсла каласан связь с природой, да, с космосом. Ҫыхӑну, ҫутҫанталӑкпа ҫыхӑнса тӑратпӑр эпир. Ҫутҫанталӑкпа эпир ҫыхӑну пур питӗ вӑйлӑ. Ытти халӑхсем, если пӑхсан ҫавӑн пек мусульман студа, христиан студа, унта вӗсем уже ҫухатнӑ ҫав япалана, а пирӗн вот пур и именно вот ҫак енӗпе вот палӑк тунӑ чухне, конечно, вот пӗр ҫынсем

Вот ҫавӑн пек ҫынсем. И питӗ мӗн хаҫатсенче те информаци телевиденипе те мӗн критикӑсем пулкалатчӗҫ. Но эпир туни, хӑварни ҫавӑн пек япала пурнӑҫра. Вӑл эп шутлап ҫавӑн пек вӑл кирлӗ япала.
Паллах кирлӗ, анчах та вот ҫак сӑнарне вот кӗлеткине ҫак аллисене мӗн кӑҫта ҫуралнӑ ялсан ҫав шухӑш кӑҫта куртӑн кукмалта кӑҫта куртӑн эсна я калӑпӑр мӗнле вот ну мӗнле каламалла вот эпӗ тӑвасшӑнччӗ ҫавӑн пек вот вот анне пире пире пурне те ҫыхӑнтаракан жест алӑсене ҫавӑн пек тытса тӑрать вӑл ҫыхӑнтарать пире ҫыхӑнтарать вот вот ытаклать вӑл ытаклать вӑл ҫав символ А калатчӗҫ, урӑхламӑш тумалла, или эп шутлап все равно ҫавӑн пекрех тумалла пулнӑ. То есть эп, эпир тӗрӗс тунӑ. Ҫав мӗн жест вӑл, ак ҫакӑн пек аллисене тытса тӑракан вӑл пире вот пурне те, чӑвашсене ҫак мӗн алӑсемпе тытса тӑрать пӗрлешӳ темелле. Ытаклать, ачашлать, хӳтӗлет.
Унта пирӗн вӗт, если пӑхсан ҫакӑн пек, Утассимволсемпе Аку постаменчӗ вӑл юпа. Юпа. А вӑл тӑрат сюльте. Кунта шыв юхать, фонтансем. Вот кунта пирӗн самый хаклӑ чӑвашсем валли хаклӑ япаласем да. Вӑл ҫунта ҫун ҫут ҫанталӑкра шыв, Анда хӗвел, аку юпа, ҫӗршыв, ҫӗршыв анне, унта акуак ҫӑлтӑрсем и тата унта пур символический ҫавӑн пек мен орнамент пыракан был как бы вуд ҫавӑн пек ҫаврӑнса тӑракан вот И ӑна вырӑссем ӑнланмасть пуль. Ӑнланмасть пуль. Итимашсем те нумайӑшӗ ӑнланмасть. Шкулсем пулмаҫҫӗ. Но эпир ӑна ӑнланмасть, ӑнланмасть, но эпир хамӑрӑнне ҫавӑн пек мӗн тӗрӗссипе кӑтартмалла.
Ну, кунта ӗнтӗ атя пытармасӑрах калатӑп, ҫынсем тӗрлӗрен калаҫҫӗ. Ну, калаҫ, что Николай Васильевич Федоров хӑйӗн амӑшӗн питне унта лартса пыма теҫҫӗ. Ну, вот кун пирки калама пултаратӑн. Вӑл пирки Эс Да, эп амӑшне никсен та курман. И ҫакӑн пек питӗ пӗчӗкке вӑл тема, если амӑшне тӑвас пулсан, вӑл хӑй шухӑшланӑ пуль амӑшшӑн. Вӑл питӗ аван япала. Через символ, ҫак символ урлӑ ҫак амӑшне тунӑ символ. Хӑй вӑл ҫавӑн пек шухӑшланӑ пуль, а эпир вӗт мӗнле пӑхатпӑр? Вӑл кашнин амӑшӗ. Кашнисен амӑшӗ. Вот. И сӑнне курман, пӗлместӗп. И кайран газетра ҫыратчӗҫ та кӑтартатчӗҫ. Вот мӗнле вӗсем пӗр пек сӑнӗпе. Ну, пӗр пек. Тиваш сӑнӗ вӑл. Тивашӑн сӑнӗ. Тиваш хӗрарӑмӗ. Вот, хай, вот халь питӗ мне ҫитрӗмӗр лайӑх интереслӗ кӑсӑклӑ тема. Вот, ҫӗр чӑмӑр ҫинче нумай халӑхсем. Вот. Анчах та хуть те ӑҫта кайсан та чӑваша паллама пулать. Чӑваш тӗлне уйрӑлса тӑрать. Вот ҫав уйрӑмлӑхне кӑҫта курас, мӗнле вӑл куратӑн скульптура куҫӗпе. Кӑҫта пытанса тӑрать уйрӑм. Пуржан пек, эп те пӑхап та чӑвашсене, Мускаврай или ытти хуласенче чӑваш марри тесе пӑхап та,

Вот. Пур. А вот эпир на туяппӑр, анчах эпир э, скульптор мар. Вот, а кита паллисем Шамгарай, кита вот Питчимартисенче, кита весен куҫинче кита куранча уйлӑхне. Ну куҫӗсем.
Куҫӗсем. Куҫӗсем.
Тада пропорцисем те пур. Вот э, пӑхсан. Вот и тада колосны те. Вол так и И ну ава вот всяк пуҫ, пуҫне пӑхсан та ну, вот ҫавӑн пек мель. Эп ӑна ӑнланма пултарап сразу чӑваш Вот чӑваш йӑваш теҫҫӗ. Эпир вот калӑпӑр ҫак йӑваш халӑх пек курнӑ е терӗс мар калаҫҫӗ ӑна?
Ну, чӑваш вӑл, вӑл действительно вӑл э, йӑваштарах пуль. И он хӑйӗн философии. Вӑл, для калас, вӑл природӑпа пурӑнакан, ҫак мӗн ҫут ҫанталӑкра пурӑнакан ҫавӑн пек мӗн кашнинех хисеплет япаласене. Хисеплет пурне те. И ҫынсене те хисеплет. И ҫакӑн пек мӗн вӑл унӑн ӑна кирлӗ мар ҫапӑҫма. Кирлӗ мар. Потому что тата ытти япаласем пур. Ӑна

Йӑвашши япӑх мар вӑл, вӑл питӗ авант качество вӑл, то есть вот спокойствие Зям Бекмен, вот.
Вот аван. Ну ӗнтӗ сан ҫак ӗҫ вӑл, анне палӑкӗ, вӑл паллах Шупашкарӑн символики, пӗтӗм халӑхӑн символики, вӑл эпир ӑна питӗ юрататпӑр, ӗстелемелле лайӑх ӗҫ тунӑ. Вот. Вӑл тавлашуллӑ пулни те лайӑх. Мӗншӗн тесен шедеврсем ҫинчен анах тавлашаҫҫӗ. Айӑнчен те вӑл вутпыленкке пулсан мӗн тавлашмалли пур ӑна сӑмахран. Вот. Хай вот тепӗр палӑк пирки, Константин Васильевич Иванов палӑкӗ пирки вот каласа парса тӑрӑшнӑ. Мӗнле, кӑҫта ҫуралчӗ, кӑҫтан час сунарсем шыраса тупрӑн. Ну, Константин Иванов палӑкӗ пирки пирӗн вот пӗлетӗр унта пур бюст. Ну, конечно, благочеститря пулчӗ ун чухне вот ҫӗр ҫула тума фигурный памятник, вот пысӑк, епла, хулара кирлӗччӗ вӑл, конечно.

кунта питӗ вӑйлӑ комисси. Вот ҫавӑнта Малтан кӑштах урӑхлаччӗ ман унта ултӑ метр ҫӳлӗшӗпе фигура пулмалла пулнӑ клетке. А Лери комиссии, конечно, вӗсем тоже вот пӑхасте, ну тӑватӑ метр ҫитет терӗҫ вӗсем ҫӳлӗшӗпе, ну фигура. И тогда тӑватӑ метр и виҫӗ метр тогда унта постамент. Вот хӑй ҫӳлӗшӗпе ҫичӗ метр. Константин Иванов ҫав композицие эпир пӗлетпӗр, вӑл ҫирӗм пиллӗкре вилчӗ. А унччен мӗнле вӑйлӑ произведени композиторӗ Нарспи поэма ҫырнӑ. Но, конечно, постамент ҫинче кӑтартасшӑнччӗ ҫав сюжетсем. Унта туй, туя пырать, значит, кунта Нарспи хӑйӗн мӗнӗсемпе, юлташӗсемпе. Вот кайран тепӗр енче унта Унта та чӑваш хӗрачасем пырать унта ҫавӑн пек-мӗн. Юрласа Агеевӑн рисунок пек унта пур унта. Вот тепринче унта мехетерпе тахтаман тӗл пулаҫҫӗ, значит, вот. Вот ҫавӑн пек сюжетсем питӗ тӑвас килчӗ унта, чтобы вот питӗ вӑйлӑмӑн кӑтартма ҫав сюжетсене. А хӑй Константин Иванов тоже аллисене тытса тӑрать, астӑватӑр пулмелле. Вот и чире те пулнӑ пуль, ҫавӑнпа ҫамрӑкрах вилнӗ да. Чир пулнӑ папа чирле. Ҫавӑнпа кӑштах кӑтартасшӑнччӗ вот ҫав жестсем урлӑ, вот ҫавӑн пек аллисене тытса тӑрать, И вот как раз вот темский уже какая-то ӑрланнӑ та пуль, что вӑл уже пурах пурӑнмас тесе. Вот. Он ҫакӑн пек палӑк лартрӑмӑр.
Вот Константин Васильевич Иванова пӗрле вӗреннӗ хӗрсен Аса илнинче хӗрсем, пӗрле вӗреннӗ чӑваш хӗрӗсем. Вӗсем ҫын пек аса илеҫҫӗ. тет. Эпир ӗнтӗ, ну, унта улахсен темӗскерсе пӗттерӗ ӗнтӗ вӗсем. Эпир кӑшкӑна шухӑрахчӗ, анчах та вӑл яланах шӑп ларатчӗ ҫын пек, тимлӗн. Эпир вара унтан вӑтанаттӑмӑрччӗ Турӑран вӑтаннӑ пек тесе. Аса илнисем. Пулнӑ пуль ҫавӑн пек, вот действительно вӑл шухӑша кайнӑсем пек шутланӑ. Мӗнле, даже э, калаҫса ларнӑ чухне вӑл шутласа ларнӑ. Вот, мӗнле ҫырмалла, мӗн тумалла.
Вот вӑйлӑ произведенисем пек нартрӗ тунӑ. Ҫырса пачӗ пире. Вот халӗ эпир пӑхаппӑр та, халӗ ӑнланаймастпӑр. Вӑл пӗр енӗпе только шухӑшламастӑн унта Нарспи. Вӑл аванни те пур, э, явӑххи те пур ҫав мӗн э, образ енӗпе, Нарспи енӗпе. Вӑл пӗр енчен пӑхан та Пӗр образ. Тепринчен пӑхан та Нарспи ҫавӑн пек тумалла пулнӑ-и, илтермелле пулнӑ-и? Тумал. Вот вот вот вот как раз контраст, да, контраст ҫавӑн пек вот пурнӑҫра пулать.
Вот тата вот ытти ӗҫсем пирки тархасшӑн. Сан питӗ Хусанкай банума ӗҫленӗ эсӗ, ытти. Хусан кайпа эпӗ тахҫанах ӗҫлеме тытӑнчӗ ҫав мӗн образ енӗпе. Кайран эпир лартрӑмӑр, конечно, монументаллӑ япала, пилӗк метр ҫӳлӗшӗпе Хусанкайӑн палӑкне. Но, конечно, ҫав полная клеткӑпа тумалла пулнӑ, конечно. Ну, ун чухне ҫавӑн пек, хотя бы ҫавӑн пек лардахпӑр тесе. Но, вроде бюстпамятник, да, ҫавӑн пек. Но ҫавӑн тупса вырӑнне тупрӑмӑр. И унта питӗ аван материалсемпе гранит, бронза и обрасни тесем пек-мӗн Хусанкайӑн тупрӑмӑр. Вот ҫа пӗр ку Хусанкая турӑмӑр кунта, конечно. Вот. И тогда ты балксем мӗнле ман абашевская культура Абашра лартрӑм палӑк. Вот тата Сӗнтӗрвӑрри районта унта милици пуҫлакалась Белоруссова ҫунса кайнӑ шкул унта пӗлетӗр пуль утмӑл пӗрремӗшӗн те по-моему. Ҫавӑнта шкул ҫунса кайнӑ и ҫӗр вунӑ ҫын унта ҫӗрултӑ ача тӑватӑ учитель вот и мӗнле тумалла тӑвас тесе ун чухне Малтан питӗ хӑрушӑ композицисем пулчӗ ман. Сюрреалистический ҫавӑн пек мӗнсем тӗрӗссипех кӑтартасшӑнччӗ. Вот ҫавӑн пек гримаса, вӑйлӑ. Ну, кайран шухӑшларӑм та. И ку событий, как владавал мен йывӑр. Ну, произведение урлӑ тумас тесе. Вот символически я была тума тунтым. Вот Унта мӗнле ачана кӑтартрӑм, как бы вот вутпа ҫӳле хӑпарат, алӑпа ытат пулӑшу. Но и ҫӳлте тата кайӑксем вӗҫӗҫ, а вӑл чунӗсем, ачасем чунӗсем вӗҫӗҫ. Вот тӗрӗссипе ҫавӑн пек тупрӑмӑр композици. Тӗрӗссипе каласан вӑл вӑл уже иносказательно. Вӑл тӳрӗ кӑтартмалла мар ҫав палӑксенче.
сунар туса.
Тата ку япала. Ну, тата Пушкӑр Республикинче, Тутар Республикинче, Чӗмпӗрте нумай балксем лартнӑ. Вот Чӗмпӗрте халь вот мӗн икӗ миңде улттӑмӗш ҫулда эпир лартрӑмӑр Яковлев палкине. Вот лишь юнашар унта Илья Николаевич Ульянов, а теперь инде унда вӑл тӑрать вот скверда, унда тӑрать мен Яковлев. Полные клетки кӑларнӑ унда. Кӑларнӑ клетре полк. Вот сан хӑвӑн, калӑпӑр, кайченес нумай ҫынсемпе ӗҫленӗ, нумай сӑнарсене тунӑ. Хӑш сӑнара эс тӑвайман, хӑшне сан тӑвас килет тата? Кама камасан ӳкерес килет, ну, каларас килет. Ну, мӗн чухлӗ тумалла.
Хӑвӑр плансем пирки каласа пар кӑтарасшӑн. Если сан пек плансемпе, пирӗн вӗт питӗ нумай вот ҫан пек мӗн паллӑ ҫынсем, истори персонажсем, хальхи пурӑнакан ҫынсем. Вот даже вот пӗрре икӗ теместӗн унта унта темиҫе ҫӗр ҫынна тума пулать. Питӗ интересный ҫынсем. А ман пур, конечно, ҫав тепӗр енӗпе. Вот хӑш-пӗр чухне пӑхан та, ну паллӑ ҫын, но сӑнӗпе пока мам чӗрене ҫитмен. А если пӑхап та, просто тул та вот. Вӑл паллӑ ҫын та мар, а пырат карчӑк унта. Эпӗ ӑна каларӑм, ну, калаҫса тӑтӑмӑр та унпа эп калап сан сӑнна тӑвасшӑн. А мен тума эпӗ вӗт паллӑ ҫын мар тет. А эп калап мӗнле мана килӗшет теп ҫак мене. Санӑн питӗ куҫӗсем, вот ҫав пурнӑҫ куҫӗсем. Эпӗ ӑна ӗҫлерӗм унта пӗр виҫӗ кун, наверное, питӗ аван хӑвӑрт тухрӗ композиция. Хӑвӑрт тухрӗ вот всяк образ. И тогда тӳлерӗм ӑна. Ну, кӑштах. Вӑл калать, ой, ман пал мана сын не ӳкерчи, тогда укся парса ячӗ, тет Карчик. Вот. Так что Хальхи вот шухӑшсемпе ман питӗ истори енӗпе килӗшет. Ага, так.
Вот халӗ вот авалхи-авалхи истори те важно. Унда эпир пӗлетпӗр, суварсем пулнӑ. Вот тевашсем суварсем вӑл пӗр пӗр халӑх. Халӗ каласть ваш, ун чухне калал сувар. Сейчас это
вот... История тенӗре Володя, ман хамӑн ӗмӗт пур. Вӑл ӗнтӗ, эп ҫавна те сире сана каласшӑн. Вот кашни нумай хуласене лартаҫҫӗ ҫав хулана туса янӑ ҫынсене. Мускавра Юрий Долгорукий палӑкӗ пур. Мускава тунӑ вӑл калӑпӑрну Петербургра ӗнтӗ кӗмен, пӗрремӗш Петер, нумай-нумай хуласенче пур. Вот Шупашкара ӗнтӗ ман шутпа вӑрӑх йӗркелесе янӑ. Вете сувар тейекен. Вете сувара тейӗпӗр хулана. Вот ҫав Мӗнле курнӑ пултӑмччес ҫавна валли палук Шупашкарта мӗнле пулмаллаччӗ-ши вӑл? Тахҫанах эп вӑл пирки тоже шухӑшлап, конечно, вот ҫакӑн пек лаша ҫинче ларакан пирӗн чӑвашсене, сӑварсене лирен ҫав тепӗр енчен Атӑл енчен илсе килнӗ кунта ҫынна лартасшӑн ҫавӑн пек палӑк. Вӑл мӗнле пулмалла? Конечно, вӑл пулмалла пит вӑйлӑ тӑракан, ларакан ҫав мӗн лашасенче темскер ҫавӑн пек мӗн тусенче пуль. Курӑнтӑр вӑл, курӑнтӑр. Вот питӗ килӗшет Салават Юлаев мана. Лере. Чалла чалла.
Экфире. Вот мӗнле вӑйлӑ скульптура. Вот ҫавӑн пек скульптурӑн лартас пулсан, вӑл Вот питӗ те аван пулатчӗ. Чӑвашсене вӑл ҫавӑн пек ҫӳлемен тӑвать, тытса тӑрать. Вадюк хӑватлӑ ҫын пулнӑ, вӗт вӑл мусульман тӗнне йышӑнас мар тесе кунта. Вот ҫавӑн пек хӑватлӑ ҫын тумалла. Вот хӑватлӑ мӗн и скульптура енӗпе те. Вот кунта килсен кам вӑл тесе, а вот ҫак пӗрремӗш ҫав ҫавӑн пек князь тесе илсе килнӗ кунта вӑл ҫын пулнӑ тесе ҫырсах хумалла.
Ну, кӑҫалта пулсан Шупашкарта пул, пулатех вӑл Савара палӑк. Пулат пуль, вӑл эпӗ кӑна мар, вӗт тысӗнсем тесе пирки пӗр пек шутлать. Кирлӗ вӑл япала. Ну, ну халӗ вот ҫук, грант ҫук, хӑҫан та пулин пулать. Пулать. Ну вот эп калап, эп Алтая та каясшӑн. Ҫавӑнта слез шухӑш пур. Вот эти... Эпир пӗрвӗтӗ вот кунсем, камсем кунсем. Эпир кунсене ҫав ҫавӑнта пӗрлех пулнӑ. Вӑл сӑварсем кене пӑлхарсем ҫав объединение курнӑ. Ҫавӑнта малтан курӑннӑ, Алтайра та пулнӑ. Вот. И тымарсене ҫавӑнта кайса пӑхса ӗҫлесе ҫав ҫыхӑнусене пӗлмелле, пӑхмалла унта. Ӑна хам пӑхмасӑр, чӑваш куҫпа пӑхмасӑр нимле каламасть. Ҫавӑнпа хамӑр куҫпа пӑхмалла ӑна. Ялан. Кӗрлехка пурпур. Ахан, вот халь ӗнтӗ пирӗн плансем пуҫлатчӗ. Алтая та каясшӑн ӗнтӗ эпир, вон гагаузине те кайса пӑхасшӑн. Вот эс калакала хӑна шухӑшта малалла. Мӗншӗн эс мӗнле тӗллепе Алтая та каҫрӑм, Гагаузине каҫрӑм, Кыргызая калӑпӑр, Турцине мӗнле сан проект хан ҫуралнӑ? Вот халь ҫуралса пырат. Эп уна шухӑшлама тытӑнтӑм, наверное, пӗр ҫулталӑк каялла. Вот ӗҫлеппӗр кунта, темскер, ларап мастерскинче, ну, вуласа унта истории енӗпе вӑл, конечно, аван япала. А эп калап, ну, проект ҫывалчӗ ман. Вот Тӗрӗк халӑхсем эпир пӗлетпӗр лирен Алтайран тытӑнса кунта Европа ҫитиччен пурӑнаҫҫӗ. Мӗн чухлӗ эпир ну истори енӗпе пӗр тымартан тухнӑ. Ну и халӗ пӑхапӑр та Ҫавӑн пек религи енӗпе хӑш-пӗрисем мусульмансем, хӑш-пӗрисем, значит, это христиансем, хӑш-пӗрисем авалхи тӗне мӗнтӑвать ӗненет и ҫав традицисемпе пурӑнать. Вот. И культура енӗпе уже пур и ҫывӑху та пур, и

Туса скульптурӑпа сӑнсене, сӑнӗсене унта истори енӗпе хальхи пурӑнакан ҫынсем интереслӗ ҫынсем пур. Вӗсене туса там пек целый галерея и композицисем, унта исторический ҫынсем, персонажсем и кашни халӑхӑн унта пур. И кайран вӗсене вот ҫавӑн пек систематизировать туса пухса пысӑк выставка тӑваҫҫӗ. Мускавра та Шупашкарта.
Аван. Вот э, ҫакӑнта ӗнтӗ вот хӑневӗрлӗ философиллӗ тетӗпӗр. Вот кашни халӑх хӑневӗрлӗ идейӑпа йышӑраҫҫак э, пирӗн пӗр президент килчӗ те президент калаҫ Ельцин йывӑртӑ президент пултӑр. Анчах та вӑл калатчӗ идея кирлӗ, идея тесе. Вот чӑваш идейи мӗнре? Сан шутпа? Мӗнре тӑрать вӑл пирӗн идея? Ну, Пур-и вӑл? Тен, ҫук кӑта?
Пулмалла пуль. А, пулмалла. Пулмалла.
Сан шутпа ну, мӗнре вӑл ҫав идея, чӑваш идеи? Вырӑс мар, Россия мар, вот пирӗн халӑх идеи. Пирӗн халӑх идеи вот хамӑр истори тымарсене хӑвармалла. Историне пӑхмалла. Мӗнле пулнӑ, мӗнле пурӑннӑ. Ҫавна кашни хӑйӗн професси енӗпе эпӗ вот скульптор. Скульптурӑпа хӑвармалла. Ытти писатель или ытти мӗнсем, фольклорсем тӑваканнисем, вӗсем тоже пӑхмалла ҫавӑн пек. И то есть идея И этот, задача темелле, что ли? Пирен, вӑл чӑваш халӑх, вӑл вырӑссем те мар, тутарсем те мар, ыттисем те мар, а хамӑрӑн пур, хамӑрӑн.
Хамӑрлӑх пур. Хамӑрлӑх. И ҫак хамӑрлӑхпа пурӑнмалла. О, лайӑх. Вот тогда те пӗрсемпек ӗнтӗ вӑл хӑйне евӗрлӗ татах идея темелле ӗнтӗ вӑл хӑйне евӗрлӗ питӗ калӑпӑр мӗн вот ҫӗр чӑмӑрӗ пысӑк нумай-нумай халӑхсем Тӗрлӗ халӑх хӑйне тӗрлӗрех хак парать ҫак ҫӗр чӑмӑрӗ ҫинче. А вот чӑваш та хӑйне хак панӑ, чӑваш каланӑ, чӑваш пӗтсен тӗнче пӗтет. Вот ҫакна мӗнле ӑнланнӑс, мӗнле вӑл?
Ну, питӗхе хӑюллӑ япала. Чӑваш пӗтсен тӗнче пӗтет. Ну, эпсем пек шухӑшлап, шутлап. Вӑл мӗнле калама пултарнӑ? Вот чӑвашсем вӗсем, если вут ҫут ҫанталӑкпа пурӑннӑ, как бы вӑл чӑваш космический пространствӑра вӑл хӑйне те ҫав элемент. пек. Ҫут ҫанталӑкӑн элеменчӗ. Да, элеменчӗ.
И вот как бы вӑл шутланӑ ҫавӑн пек. Чӑваш пулмасан пӗр звено уже как бы уже ҫитмест ҫак ҫут ҫанталӑкра. И ҫавӑнпа вот вот ҫавӑн пек вӑл чӑваш ӑнланнӑ. Чӑваш пулмасан уже чӑваш культури пулмасть, чӑваш традици пулмасть. Значит, уже ҫутҫанталӑкра уже темскер пӗтнӗ. Татӑлать. Татӑлать. Вот ҫавӑн пек. Интересно, го. Перебӗн кӑмӑлаверӗ мана го. Но халь ҫамрӑк те заллы биллекре кӑна. Ҫамрӑк, питӗ ҫамрӑк, сан плансем пысӑк. Ну, пурпӗрех калабӑрака. Ман, ман передача йӑлинче ҫакӑн пек эп яланах калап вот Енчен те хазана каланӑ пулсан, халӑха халал, калӑпӑр вот, халал, вот як Лев ӑна ул ҫырнӑ халалнӑ никам та ыйтман калӑпӑр. Вот так халь сана ыйтса ыйтнӑ пулсан, хатӗр эс халь халӑха хал, халал калама, е хатӗр мар, е хатӗр пулсан мӗн каланӑ пултӑн халӑха?
Вот э, синзем, ну, ну, бачен, талант пур. Но Талант кӑна ҫитмест вӑл. Если таланчӗ пур, а хӑйӗн хӑй ӗҫлеме юратмасть. А, а эпир Колмол ачам пек пуль. Ах, талант тата ӗҫтенлӗх ӗҫтелӗх пулсан и ҫавӑн пек ӗҫлемелле кашни кун и ӗҫтелӗхне кӑтартмалла и тогда вӑл вот вот уже талантпа ӗҫтелӗх вӑл уже пулать ҫавӑн пек ҫын туса мӗн те пулин хӑварать. хӑварать. А эп тӑван тесе ҫавӑн пек пурӑнсан, ним те ӗҫлемесен, ним те тумасан, вӑл, ну, вӑл уже ҫитмест. Так ведь? Интересно. Вырӑсла каласан трудолюбие, хӑйӗн мӗн алӑсемпе ӗҫлемелле. Кам пуҫпа ӗҫлет, кам алӑпа ӗҫлет, кам ҫырать, кам картина тӑвать, кам скульптура енӗпе, кам мӗнсем, книгисем ҫырать.